Хәрбиләр өчен прәннек. Бу бит гади генә куешу түгел. Бу игелек һәм патриотизм дәресе.
27-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр солдатларга күчтәнәч әзерлиләр. 50 еллык тарихы булган бина Кармалы авылында башкарма комитет бинасында капиталь ремонт тәмамлана. Кайгылы хәбәр, 77 яшендә Күренекле акушер-гинеколог, Татарстан Республикасының от казанган табибы Марс Хафизов вафат булды. Яшьләр өчен яңа мөмкинлекләр. Түбән Камада беренчеләр йорты ачылышка әзерләнә. Көндә 350 дән артык ират өчен өстәл коралар. Үзәк мәчеттә авыз ачу мәҗлесләре оештырыла. Барысы да өйдәге кебек тәмле. Бүген, егерме җиденче балалар бакчасында хәрбиләр өчен прәннек акциясе узды. Сабыйлар имбирле ризыкнын үз куллары белән ясап, аларның өсләрен рәсемнәр белән бизәделәр. Бу эшне нәни түбәнкамалар зур ярату хисе һәм тырышлык белән башкардылар. Тулырак алдагы материалда.
Таныш булмаган, әмма якын кешеләр, хәрбиләр өчен сабыйлар прәннек әзерлиләр, татлы ризык өстен патриотик символлар, матур рәсемнәр һәм изге теләкләр белән бизиләр. Һәр сүзләре, гади, тирән мәгънәле, күңелгә үтеп керерлек итеп язылган. Бу бит гади генә кул эше түгел, бу игелек һәм патриотизм дәресе. Шулай итеп, балаларның саф, ачык йөрәкләре белән солдатларның авыр җаваплы бурычлары арасында гаҗәеп күпер барлыкка килә. Глазур һәм бизәкләр дән торган күпер ныклыкта, чынлыкта бәк ныклы, чөнки ул ихластан һәм җылылыктан төзелгән. Бүген егерме җиде нче балалар бакчасында Хәрбиләр өчен прәнек акциясе узды. Бу чара бөтен коллективны берләштерде. Имбирле ризыкны сабыйлар, аларның әти-әниләре һәм бакчаның ашханә хезмәткәрләре бергәләп әзерләде. Әлеге җылы идеяне без хуплап алдык һәм балалар белән мастер-класс оештырырга булдык. Бакча коллективы махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими булыша, гуманитар ярдәм җыялар, окоп шәмнәре ясыйлар, татлы ризыклар әзерлиләр. Өйдән килгән күчтәнәчләрне солдатлар зарыгып көтәләр. Алар күңелне җылыта, яшәргә һәм алга таба көрәшергә көч бирә, ди ил сакчылары. Альбина Вәлиева, Александр Халин, Александр Лихачев, НТР яңклары.
Түбән Кама районының Кармалы авылында 50 еллык тарихы булган башкарма комитет бинасында капиталь ремонт тәмамлана. Объектны яңарту республика муниципаль берәмлекләр советы ярдәме белән мөмкин булды. Соңгы 50 елда беренче тапкыр биредә электр үткәргечләре тулысынча алыштырылды, түшәмнәр, баскычлар һәм идәннәр яңартылды. Эш мәйданы, 168 квадрат метр. Подрядчы эшне кыска вакыт эчендә, нибары бер ай эчендә башкарып чыкты. һәм хезмәткәрләр үз урыннарына кайтачак. Башкарма комитеттан тыш, бу бинада авыл мәдәният йорты да урнашкан. Авыл халкы тырышлыгы белән бинаның тышы яңартылып тора. Кунаклар килүенә идәннәрне, стеналарны һәм түшәмнәрне буяганнар, баскыч мәйданчыгын ремонтлаганнар.

Училищеның күп кенә чыгарылыш укучылары Евгений Ильиничнны үз остазы дип саныйлар һәм аның профессиональ үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерәләр. Хушлашу мәрәсиме унөченче мартта, ун сәгать утыз минутта Түбән Каманың Воскресение Христово храмында узачак.

Быел апрель аенда Түбән Камада Беренчеләр йорты дип исемләнгән яңа мәдәни-мәгариф үзәге ишекләрен ачачак. Бу учреждение Россия күләмендә пионер булачак, шәһәрнең өстәмә белем бирүнең барлык юнәлешләрен үз канаты астына җыячак. Түбән Кама мэры Радмир Беляев шатлыклы яңалыклар белән уртаклашты. Бинада ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Беренче катта инде Түбән Каманың мактаулы гражданины, учреждениегә исем бирелгән Илдус Садыйковка бюст куелган. Холл диварларын ике телдә рухландыручы язулар шулай ук яшь буынны илһамландыру максатыннан Беренчеләр хәрәкәтенең актив катнашучыларының исемнәре бизәячәк. Бинаның икенче каты бәйрәмнәр оештыру, мөһим чаралар һәм очрашулар үткәрү урыны булачак. Элеккедән Балалар һәм яшьләр иҗаты сарае буларак билгеле булган объект реконструкциядән соң Беренчеләр хәрәкәте катнашучылары өчен Милли проект яшьләр һәм балалар кысаларында тормышка ашырыла торган, үз талантларын үстерә һәм фикерләр таба торган урынга әвереләчәк. Ифтар, ураза тотучыларны бергәләп табын артында җыя торган кичә. Рамазан аенда Үзәк мәчеттә авыз ачу мәҗлесләре көн дә оештырыла. Анда 350 дән артык ир-ат өчен өстәл коралар. Кунаклар чакыру гадәте дә бар. Бу юлы журналистлар һәм халык белән эшләүче белгечләр килә. Очрашудан хәбәрчебез материалы.
Мәчет ашханәсендә эшнең кызган чагы. Биредә көн дә берничә кәстрүлдә аш пешерәләр. Менюда, шулай ук пылау, яшелчә салаты, чәй белән тәм-томнар. Хатын-кызлар бүлмәсендә, өйдәге кебек җылы, рәхәт мөхит. Түгәрәк өстәл артында, журналистлар, язучылар, халык белән эшләүче белгечләр. Алар ифтарның хөрмәтле кунаклары. Без бу шушы изге Ураза аенда, безнең традиция буенча, елда без шушы мәчеткә җыелабыз. Бергәләшеп, кызлар белән, бергә эшләүчеләр белән, хезмәттәшләр белән догалар кылабыз, хәзрәтне тыңлыйбыз. Ният, ният безнең бөтенебез өчен, һәрберебезгә ныклы сәламәтлек, дөнья иминлеге, инде сугышлар бетеп, тыныч. Тыныч тормышларда яшәргә. Бүгенге мәчеттә оештыра торган безнең ифтар, ул көне буе ашау-эчүдән тыелудан соң тамак ялгау, ашау түгел, әйеме, ә вәгазь тыңлау, ниндидер бер файдалы гыйлем, фикер ишетү, тормышка икенче төрле караш булдыру дип аңлыйм инде мин. Шуңа күрә аларның әһәмияте бик зур, менә бигрәк тә бүген бит журналистларны җыйдылар. Без, халык белән эшләүче кешеләр, бу безнең өчен бигрәк тә әһәмиятле саныйм. Күрше залда ир-атлар үзәк мәчеттә көн дә 350 дән артык кеше өчен табын коралар. Бу изге эш хәйриячеләр ярдәме белән башкарыла. Илдар Булатов ел саен ураза тота, Рамазан, ризыкның кадерен, мохтаҗларның хәлен белә, сабыр итә, игелекле эшләр кыла торган ай, ди ул. Һәрбер нәрсә Аллаһ Тәгалә безгә кушкан әйбер ул инде безнең өчен барыбер безгә файда аннан. Э, һәм э, без аны теге ниндидер э, күп, күп сораулар теге бирмичә инде тыңлап безгә Аллаһ нәрсә кушканын шуның өчен иң беренчедән шуның өчен үтибез. Изге ай егерме тугыз көн дәвам итәчәк, аның соңгы көне унтугызынчы мартка туры килә, егермесе, мөселманнар Ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Бу көн республикада ял көне дип игълан ителгән. Альбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Иртәгә, Рамазан аеның егерме өченче көне, сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Унөченче мартта җомга көнне кояш 5 сәгать 54 минутта чыга, сәхәр 3 сәгать 50 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачуым унҗиде сәгать 37 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын.
Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан ае җир өстенә аяк басты. Рамазан айлары мөбәрәк булсын. Аллаһ Раббыбыз Коръән китабында әйтә, Әй, иман китергәннәр, сабырлыкка һәм намазга сыеныгыз, дөреслектә Аллаһ сабыр булучылар белән бергә. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемебезгә рәхим итегез!